कहो और सब और सब त ठीके है यो ठीके है हां सब त ठीके छै अरे वाह देह हाथ बड़ दुखाई छै ये दुखाई है हां हमरो ए अहाँ के जखन जखन देखै छियै ने हां हमरा त बुझू जे राति बिराति चैन नहि भेटैया मोन त होइया हरदम अहाँ में सटले रही हमरो त ओहे हाल छै ओहे हाल छै ना हां की कहू अहाँ लेकिन कखनो कतौ चलि जाइ छियै यो कोनो काज आ जाइ छै तऽ की एहि करियै बीच चल में जाइ छै। लॉकडाउन में केते खोजलहुँ हमरा मोन तऽ तड़पै छलै ये हाँ, कहू मोन ने। तो हुए कि जे अहाँ में चिपकल रही चिपकल एकदम एको बेर नहीं छोड़ी हाँ तो चिपकल रहू ना बुढ़वा तहिकन रे हमर धंधा मंधा नहीं चलत है ना इहे चलते ना तो जवानका से अकाल पड़ गेलै जे तोरा बुढ़वा के जोरे हम धंधा मंधा चलेबौ लेकिन अखन तऽ चलैत नहि तऽ का करे मजबूरी में तऽ चलावे ला पड़ते ना की फुसकी फुसकी बाजै छियै नहीं कुछ नहीं ने ना हम तऽ अहाँके खुश कर यो हाँ हमर रेट अहाँ के पता यो रेट हाँ कते रेट अछि रेट दू हजार दू हजार हाँ ए दू हजार देखै छियै तीन सए चारि सए पाँच सएमे तऽ लोक करबाबै लए मारि करै है अहाँ दू हजार एके बेर बाजि देलियै सुनू ने हँ तऽ हमर ने ऐसे भी ने बुढ़वा सबसे एलर्जी रहै छै सुनली जड़ जुआन रहती ने तऽ एक हजार पाँच सए रुपैआ कमो कऽ देती ऐं ए, हाँ देखै जे चारि सए पाँच सए मे एकदम कली छौरी सब मिले अहाँके तऽ अपने बूढ़ सूढ़ छी हमरे बुढ़वा कहै छी एँ अहाँ तऽ दुइयो सए मे काफिए छियै बुझलियै कि पाँच छओ सए मे एहि गाछी मे परसू हम एगो के लेली महंगे छियै दुइयो सौ में तो जाओ ना जब तक मिले ओतऽ लऽ लियो जाओ ना केना देखल छी छोड़ल जाइ छै कि जाओ जर जवान मिलते तो अहाँ के ल- पोल्हा के दिल्ली अली से अइबो ना करती हम तो बहुते पाइ नहि दै छियै बहुत पाँच दे सौ दै भेल छी। बहुत भेल हमर फूटल है तऽ की भऽ गेलै फूटल है कि फाटल है तऽ फाटल है तऽ की भऽ गेलै आ देखै छियै अगर कसगर माल जे होइ छै आ से वएह पाँच सए चारि सए तीन सएमे हमरा आर लग चलि आबै छै आ मोनो भरै छै नहि जाइ छै तऽ पकड़ि पकड़ि कऽ दैत रहै छै बुझलियै कि नहि अहाँ बुते तऽ सेहो नहि हैत एके बेरमे थरथरा जाइ छी हँ तऽ अहाँ से बुते की होयत हमरा बुते हाँ। हमरा बुते जे हेतै से ककरो बुते नहि हेतै हमर बला जब एके गो जाइ छै सट दिना जो देलहुँ कि चुहटि कऽ जाकऽ पकड़ि ले नहीं ते हमरा ते हमें सटबै ना कि ओनाहिते फट दिना मोबिल ये फेंक तब देता है। देखा दिया अहाँके पाँच सौ में दियो आ जो एक बेर में नहीं अहाँ के डांट ढीला क देलो तो फिर ना हमने हम एक जोर मारे छे तो ही में देखे जे निक निक छोरी सब बढ़िया बढ़िया दमगर छोरी सब चुभुट के जब धो ले छिए तो करा हरा दे छिए हम बोलिए कि नहीं पाँच सौ में किया दे अहाँ के तो पाँच सौ से बेसी नहीं देब आ नहीं आए तो जबरदस्तियो कऽ लेब और केहन जबरदस्ती हाँ करतै? बूढ़ सूढ़ छिए कऽ लेबै अहाँ कहै लए जेबै ककरो से और कथी हल्ला क देम हल्ला क देबे त की भ जेतै हमरा जब तक मन कब? न रहत हम्म। ताले अहाँ जबरदस्ती के ना ले लेबै सुनू ना अरे पाँच सौ हाथ जोर से छिछियाई कथी ला छिया त कथी सुनू ना चलू दू चारि सौ और बढ़ा दै छी दू सौ लेकिन ई बुढ़वा के एक ट्रिप दियौ एक ट्रिप दियौ ना आ, बाजू ना की करू मजबूरीके नाम महात्मा गाँधी घरमे खर्ची बर्ची नहिए सब ओराइए गेल है ओकरा बाद चल जाइ छी पाँच मिनटके तऽ खेले छै मान जाइ छी ना हाँ बाजू ठीक छै हाँ चलू हाँ। लेकिन जे करवा के होत ना हाँ। उ कर ले हम लेकिन चुम्मा नहीं ले अरे हमरा करैये से बूढ़- मतलब बूढ़ सूढ़ के हम चुम्मा ना दे किया ये?

आब हमरा मोन नहि भरतै आ भीतर जेतै आ फेर अहाँ निकालि देबै तऽ हमर मोन छुछुआएले नहि रहतै अच्छा चलू भर मन कऽ ले हम तऽ चलू चल चल चलू, चलू उठू चलू